josiasa mopogore opogore kendo waywayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone ja piny akoromga jwang' wayo oseke wan gi oseke mayo mca oseke mayayo mubunge oseke mayo woman rep oseke ma bende koro ywayo gavana mar akoromga jwang' kendo ka gigo mbaka ni to ang'o ma osebedo ka gitimo to en ang'o ma bende gidom ka gitimo akoromga jwang' wan kaachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa ywa godo paro mopogore opogore jikra mobedo ywa gino mosebedo ka sako it gino ma bende osebedo ka mulo adundo jaluo paro mamulo it paro mamulo adundo dhano paro ma bende kata weche masako it koro ngejwa kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut ndagi. Ang'o mosebedo ka dhi mbele? Jalo man gi chuny lit, jalo ma bende koro digomb bedo kaachiel kod gino ma bende gombo nyiso oganda wan bende kaachiel kod oseke maywayo weche mag ohala oseke maywayo jolony waseke moa jogo mabende koro nie timo olni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwa kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare smart fish smart fish
ma chenro mar onagi kod ohala auso rech e dho nam mar Dunga Beach madongogi wauso mia abich abich ma e mia adek ma emomiyo ibed ni in ja ohala ibed ni jal mabedo kod ogom chako ohala kono gajwang' wakawo thuolo maken mar rwaki mondo mi ichopi e chuny onagi tv kendo twak koda jopiny magi duto te timore mana e chuny onagi tv adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chunyona gi TV mondo mi wakel gigo ma bende wagombo gigo ma bende in kaka janeno isebedo kigombo kod mgej wang' kamoro amora mitiere chunyona gi TV rwaki mondo imad luwowa e Facebook page magwa Chun Onagi TV, luwe TikTok page marwa Chun Onagi TV, kato isubscribe gi dongere e YouTube channel marwa ma Chun Onagi TV. Luwe nyakoro magejwang' e chenro magwa Landa japiny kamoro amora midhiye, wach en mana chuny onagi TV. Kichiemo, chuny onagi TV. Kidhi skul, chuny onagi TV. Kigo mbaka, chuny onagi TV. To kata kisero, chuny onagi TV, adundo jaluo. mana kamano nyakwara mgaji wang kamora mora mintira ka uthulu makende mar wakie chenro no mar onagi kod wal ni kora mgaji wang mwakelone kata chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich kama bende wakelone kacha jolony mopogore opogore kaachiel koda jotelo kago mbaka to waneno to wan kaka oganda Luo ere kaka wanyalo dongo e korango jwang' ma momiyo kendo odiechieng' ma kawuono en odiechieng' mar ariyo ma nyadendi eh, Chelsea John bende ni kodwa kanyo korango jwang' ma bende ochung' ne kacha creative brand lead mar DTT app maber kabisa ma bende olos mana gi nya nyadendi ma bende nyaluo ka nyakoro mgo jwang' app maber kabisa kenya mangima ma bende wadago mbaka ni to ere kaka in kod an wanyalo gerore kendo wanyalo neno ber mar app no mar detute nyakoro mgo jwang' odiochieng'ni kendo wachako wakele mondo mi wago mbaka kaluwore kaachiel kod kaka bende oganda ne wacho ni dak ukelnwago kendo wamed winje to iyude kanye to otiyo nade nyakoro mgo jwang' momiyo kawuono wan kaendi mar lere maber kabisa kabisa mondo mi iwinje kete mana e chunyona gi tv kama tacho ni en an steve james eh, nyakwani oronyo one chenro en duondo dang nyakrom ga jwang tarik en tarik auchiel dwe mar apar ga gana praro kod praro kod abich an kod soromo kacha saa aboro gi dakika pradek kod abich nyadendi chelsea jomoko luonge ni chelsea iriyo nade Ariyo maber Steve. Amor ka neni. Erokamano kuom rwaka. Aneno ka ichwado official mar atari.
Serious business. Princess madititi.
Achane. Yes.
Iluongo ni the ambassador.
Mm. Wada ka othul makenda mondo mi omi mondo inyis na janeno ni to chalo nade. DTT oriyo nade kata DTT osego okang' machalo nade. Uh, DTT oriyo maber wan kaka team behind DTT mm -hmm. we are good we are bringing something good to the people mm -hmm. yes to DTT it's something that's growing uh, something madhi konyo wawate mm -hmm. uh, oganda duto migepe josiasa students kila ng'ato mm -hmm. mm.
Erokamano Kwaro Magajwang'. Wan ka gi nyadendi ma bende gik ma koro wasechopo e app gi ibiro lergi gi kizungu matin. Eh, Ibiro kete kizungu matin mondo mi iwinjgi. An Eko- ka- eh? Eko chop mabor. Eh, kochop mabor Eh. eh, ka bende o- oteno owinjre maber kabisa iluongo ni dtt tools development tracking tools ma bende wan godo kande gi nyadidi ma bende kodwa nyisowa ni to ang'o momiyo nyaka wati atiya gi dtt mokwongo chakna gi ber ma dtt Kaeto inyiso ni to ang'o momiyo eh, oganda masani mm. bende koro nyaka ti gi app mar DTT. Okay, so for one, from the name mm. development en gima konyi to monitor your growth mm -hmm. uh, as a professional, as a student, uh, like as an individual organization en gima konyi e dongruokni. Mm -hmm. To ber DTT ni en berne ni en uh, Unlike siloed apps, ineno kaka apps moko ma kidwa monitor kia ang'o nyaka i download app ni idwa ng'iyo your financial statements nyaka idhi koni. With DTT en oting'o gimoro amora in one. It's like an all in one platform minya timo godo everything. To en berne kendo moro inya ti kode gi kila ng'ato. Obed ni in a politician.

So we have the mo- uh, wan gi gimoro ma o- onini moods, o track moods. Huh? So we have the daily mood logins. Uh, we have um, we o- oting'o gik mang'eny uh, like kaka king'iyo kacha o- nini uh, in the nini odhi nyisi ni we have the daily mood logins

koro It's like it's an unfinished product. no it is not unfinished but uh, ing'e niya uh, kae kaka chunyo na gi tv nini ma uh, the tools within the app midhi tiyo godo opogre gi awach ni ma a university dhi tiyo godo donge koro ing'e ni k- mwadhi chaji opogre gi mwadhi chaji e school and uh, same way

to inini you want to onboard your team to ichulo now like for chunyo na gi TV gi all the team donge koro mm. ingeni payment dhi bedo according to the number of people you have onboarded in your team koro awach ni chunyo na gi un ji apar idhi charge for 10 people

gi finances be kaka itiyo koro magi be nikacha ma odhi konyi godo a lot of apps nega gi ads mang'eny akia ni edit tini to chalo nade ads ha? Hmm. ads ing'e ni kalure gi ginene kalure gi payment plans alafu with the partners obviously dong ing'e ni nyaka wa nini wa market partners wa kacha be platform but with the ads nitiere nini ads onge as such mm -hmm. but ka nitiere to gin mana achiel achiel but with the payment plans seche moko payment plans dhi nini ads gi dhi golo ads ge mm. mm. erokamano maduong' ahinya nyakoro moga jwang' pod wan kende kaachiel kod chelsea bende miwa kacha ber ma dtt ano ka gindiko miya kacha flyer moting'o kacha

But eh, it's also a web app koro en gima inya yude play store uh, web and uh, nini uh, app store but for now pod onge pok obedo deployed we are still doing a, a bit of refinements ing'eni nyaka wamiu gima ler koro it will be nini in a month's time or two obo bedo deployed in a month's time or two pod en under review koro review ni kosetieko to wadhire kanyo uboyude e play store maybe kitero mana itero achiel kachiel kaka app ni tiyo mm. uh, from the moment kech koro okuyudore app okuyudore play store okuyudore google google google play okuyudore app store ere mm. how will i get it Uh, koro uh, yude uh, wan gi link ma inya access e godo e web genene you can access the web version link na yudo kanye uh, link no inya yude e website wa uh, that is uh, developmentrackingtools.com ama kata if you contact our numbers mm -hmm. inya orni the information you need and the link to access the app but kata kidhi dtt tool dtt tool dtt app nini tidhi yude kidhi e google dtt app nini eh, idhi imanye dtt app e google tidhi yude mm -hmm. mm.
maybe kisha kodwa your successful stories on the app uh, successful stories uh, ji ji ma uh, atam, the word uh, ji ma a few people mm, Martin. a few, uh, not Martin per se but ntiere word mamanyo but aneno ko olal na Martin okalo kama Martin but uh, ji mathoth ero mathoth ji mathoth osetiyo kode Ah, to ji omor kode ahinya kendo iyudo ka jomoko nyaka mani ok awach ni Uganda gero kwe gibe gipenjowa gidwaro gidwaro app ni to like I said uh, ne wan gi launch uh, pre launch uh, Acacia ka but we are planning to have our main launch next year mm -hmm. ma that will be after kosebedo deployed Alafu kaka awacho ni ji mang'eny dware to ji mosetiyo kode be ah, wacho ni en gima ber ahinya to kendo konyogi. To kata kiny wan gi jal matiyo kode ma owacho ni odwa wuoyo e wiye maber, odwa wuoyo e wiye bo onyise jomoko kaka eh, En otiyo kode e yo mane? en otiyo kode e yo mane. Mm. En otiyo kode e yo mane? Ah, en, en en chief koro Obviously akia kaka chief donge ni kaka itiyo kode opogre gi kaka nya tiyo kode for your own personal development. Koro of course how will use it varies from one person to another. Mm -hmm.
mm. Erokamano Nyokora Mgejwang' mano wan kande kaachiel kod Chelsea ma bende koro miwa kacha uh, gino ma bende omiyo onego bed ni wabedo kacha kaachiel kod at mar DTT pod ni in kendi to Bende nyalo nyiso wanyisa on kande kachiel kod nyarero Dickson Junior wacho ni ebe ne chenro erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chenro pono ne wan kacha kachiel kod jalo ma bende koro digomb ng'eyo ni to ere kaka bende wanyalo tiyo kachiel kod app mar DTT to wayude nade nyaka romgi jwang' ma emomiyo wan kande kachiel kod Chelsea kendo gonwa mbaka ne wabedo kode kacha odiochieng' mokwongo kendo ma odiochieng' mar ariyo ma wan kode kandi komiwa ni to ere kaka gini bende Koro nyalo konyo maber kabisa e weche mag somo, e weche mag eh, lamo bende okonyo maber kabisa. Mm. Ah, ayie- ah, Aheroga mana penjo ni to gik ma bende koro watimogi eh, the impact ma seche moko ma bende koro gikelo ne rowere nikech rowere ma bende koro ywak ni tich onge. Is this also an opportunity for the job employment? Yeah, uh, a job of course uh, job employment dhi bedo ma niwach app ni koso bedo deployed eh, the user scale will be larger than uh, because it's a global tool to the fact that it's a global tool meaning on the ground you know it's a data driven app meaning uh, nyaka iket data nya, you have to feed it data to nitiere gik moko wach ni ka jotelogi ka dwa tiyo kode nitiere data ma nyaka gifid maybe idwa timo ineno jok matimo research ama wach ni kata eh, koro on the ground you have to do a lot of ground work meaning we have to nini nyaka waor one of our team mabiro feed ni konyi nini data gi eh, ground kacha koro of course there are nini upcoming job opportunities mabiro mbele kaka app osebedo deployed Mm. Mm. Ma nyalo nyiso oganda ma bende koro nochenro ni ni gi, gi, gi, gi, gi kawo mana dititi. Yeah. Mm.
Mm. Ero kamano koro magi jwang' mana kopo ni kata gi chenro mo gi penjo moro amora to wadhi kawo kata koro magi jwang' kapo ni onge to wadhi dhi e break matin kang' waduogo to wadhi neno ni to uh, penjo moro amora ma dibed godo kande wan kande kaachiel kod uh, flyer margi bende koro ringo e eh, bath screen kanyo koro magi jwang' nyalo neno ni to chalo nade kopo nono ni be in gi medo moro amora tinyalo nyisowa ni Koromgwe Jwang' man e chuny onagi TV Adundo Jaluo. Wadhi e break matin ka waduogo to wadhi penjo kacha chies ni to chalo nade.
Chuny onagi TV Adundo Jaluo. Chalo kama. Nyako Ramoga Jwang, Chunyo Nagi TV ka thuolo makende mago ni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana Chunyo Nagi TV. Mana kaka jodongo machona, jodong Luo, jodong Abila ne tiyo kod oseke kane giywa busa kendo ne miyo gi mor. Mae momiyo Chunyo Nagi TV kelo ne kacha oseke mopogore opogore. Wan goseke mar aguch siasa, oseke mwatiyo godo ka wakelo ne kacha josiasa mopogore opogore kendo waywayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone ja piny akoro mga juwang' wayo oseke wan gi oseke ma ywayo mca oseke ma yayo mubunge oseke ma yayo woman rep oseke ma bende koro ywayo gavana mar akoro mga juwang' kendo ka gigo mbaka ni to ang'o ma osebedo ka gitimo to en ang'o ma bende gidom ka gitimo akoro mga juwang' wan kaachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa ywa godo paro mopogore opogore kata mobedo ywa gino mosebedo ka sako it gino ma bende osebedo ka mulo adundo jaluo paro mamulo it paro mamulo adundo dhano paro ma bende kata weche ma sako koro ga jwank ni wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e wut ndagi ang'o mosebedo ka dhi mbele jalo man gi chuny lit jalo ma bende koro digomb bedo kaachiel kod gino ma bende gombo nyiso oganda wan bende kaachiel kod oseke maywayo weche mag ohala oseke maywayo jolony waseke mwa jogo mabende koro nie timo olni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare smart fish smart fish
Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso rech e dho nam mar Dunga Beach. Madongogi wauso mia abich abich, mae mia adek. Mae momiyo ibed ni in ja ohala, ibed ni jal mabedo kod ogom chako ohala kono gajwang' wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi ichopi e chuny Onagi TV kendo itwak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Mae momiyo watiyo gi Chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo ma bende wagombo gigo ma bende in kaka janeno isebedo kigombo kod mgoji wang' kamoro amora mitiere Chuny Onagi TV rwaki mondo imad luwowa e Facebook page magwa Chuny Onagi TV luwa e TikTok page marwa Chuny Onagi TV kato isubscribe gi dongere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV Luwada koro mag jwang' er chenro magwa landa japiny kamoro amara medhiye wach en mana chuny onagi tv kichiemo chuny onagi tv kidhi skul chuny onagi tv kigo mbaka chuny onagi tv to kata kisero chuny onagi tv adundo jaluo
mana kamano nyakora mgaji wang kamora mara mintra ka thulu makene mara wakikende telo mara riyo machunyo nagi tv kama udogo mbaka kacha kwa neno nito ber mara dtt app tutalana nyakora mgaji wang ma app mabende koro kel kandi kachel kuri nyaluo ma bende dwani mondo oganda Luo odongre ne Karamgo Ojwang' ma bende wago mbaka kani to chalo nade, app ma bende seche moko nyalo miyi ni to gigeni chalo nade, health records mari chalo nade, jal ma bende koro dhi e skul ni to academics magi to bende iwuotho e yo machalo nade Karamgo Ojwang'. Ibed jal ma bende koro timo ohala, onyalo konyi weche mag neno ohala By the way, can even tell you whether you're making profits or a loss, right? Yes. Because it is a tracking device. Tende mm. no track history mari ni to chalo nade uh, your growth journey your growth journey chalo nade mm. e, to bende kata weche moko mag relationship ka bende onyalo konyi to bende idhi maber kose dhi marach dong mano bang'eyo
yeah can uh, you mention eh? something huh? eh. oparona like uh, you don't know iweyo wi health huh? eh. to many times we've gone to the hospital to daktari openji your health history Nge- ineno bugi cha dong nyaka idhiga kode kata Yes. the previous one ikong'e ni kama kama kama so dtt also works in the same way In- ong'eyo previous records to re- regard- koro kaluwore gi previous records go to neno ni ah so this is the risk uh, awacho nang'o Ma- ma- probable risk ma ma gima inya timo to avoid this gimoro aila aila no same to your business i- be ing'eyo ga mani over time ma gima asebedo katimo to ma ema inya ema ahinya ahinya e ohala to koro ma ema kaweyo to maybe n- ginene n- anya medo mshahara anya medo mshahara anya medo income Gimoro ayalona. Koro the same way diti tibe tiyo ma kamano. Ah, jal ma bende koro seche moko timo ohala mar gweno kacha a- a- a- ana gi gwend mag broiler Eh. ikawo mana app mar DTT kacha cha to nyisi ni to wang' ni chalo nade business chalo nade Eh, Koro- last month nakawo gwen piero ariyo the other month akawo gwen piero adek to chalo nade Ah, ke- ing'eni ineno eh, personal development to kaka cha Mm. koro your daily feeds ah, Lingine as long as of, of course itimo you have the BDT business mm -hmm. development tracker to obviously dok kin gi mano to personal development tracker ben godo to personal development ing'eni pile pile kata wach ni ichiew ka chunyi moro rach ichiew ka iwinjo ka iol maybe there is something you are grateful for tiketo kacha wach kata ni weather marach kata in ituo koro ten gi mood tracker be mood tracker ing'eni moods affect gik mwatimo pile inyachiew ka chunyi rach mm -hmm To kila ng'ato miromo godo nyaka iketh Nyaka i- nyaka- eh. nyaka ikethnegi gimbe koro kaluwore gi mano to ineno koro maybe o- ohandi be maybe nitiere kaka ohinyo maybe iriembo customer moro iwang'o iyi iwacho ni ai ka onge gima iti- ikonya godo koro maybe iriembe koro iyudo ka overtime nyisi ni ah, Kama kama on a certain day maybe loss notimre nicho ka in kama kama to ma emo loss no, gima kama kama notimore maybe mano emo no affect kama to in case maybe something else happens in the future to koro ing'eni at least ing'eni ma ema nokethona kama ema koro I have to change and maybe do something else Yeah, ne kata jogo ma bende koro japur ma bende koro seche moko puro gik mopogore opogore Eh. i think ni kaka winjo bende koro dtt app ne donjo na kech ajo kodonjo kuom anene Inene. awinje chal ka gima adhi tiyo kode Ti kode, ti kode, oyie ni tiyo Ni- kode. nikech eh, seche moko japur kacha cha Mm. to bende onyalo konyi e somo the weather pattern Yes. donge ma bende koro mano nyalo konyi bende ni to uh, cham kane puro kacha last month kata mana seasons mokalo ka mm. to season ni prediction chalo nade yeah. so the TT is like uh, it, uh, it's, a, it's an act that predicts uh, mm. I can't say predicts per se mm. but more like uh, weti gi term mar pattern recognition mm -hmm. eh, koro you know dong'e ni kila ng'ato mm -hmm. every individual niga gi pattern ne mm -hmm. awach ni an kachiew to sachiel asetimo ma kama kama kama Koro maybe ka disrupt pattern ni what happens? Mm -hmm. If I add something to my routine, what, what nini, what does it mean for me? Koro en gima otiyo gi pattern recognition to koro en AI integrated meaning based on your pattern omi gimoro to strengthen your routine ama your outcome and uh, maybe what you need to cut down on that is affecting you from growing. individually or professionally yeah. ma pogruok ema godo mana achiel kendo nikech bende wan gi apps mopogore opogore ma bende seche moko timo those other records hmm. en mana app ma bende sani bende gitemo kelogi ing'e ni jaluero gimoro mayot kacha but uh, adhi kata bende seche moko kata penjo information moro hmm. ni to ng'ani ka penjo e ai ni to chelsea en ng'ama chalo nade hmm. obro miya kata ka eh, kaluwore gi gik ma ji osefeed e mbui donge? Uh, with uh, DTT, and privacy eh, privacy is of vital importance to us ma nin, uh, information gi they are very private they are very secure ma kata wan wuon wan jo TT DTT ok oyien ok wa- we are, like we can't get access to your information

Ma in fact mm. amiyo amiyo wuod Adhiambo janol okowni. Mm. Eh.
Iri.
Na namiye ni okowni. Oh.
Adhi penjo wuod Adhiambo to janol na olal. janol ni olal e yo otrak kuma janol ochopo. Alone tigi didi timo de track janol. yeah because aneno na kech mondo mi oditi ti app ni bende seche moko nyalo kawe to Later on inyalo wacho ni gino ok tini but mm. again I see it like it also it, it needs an individual input. Yes. Mabende imbe i keep on the record mondo be update mm. on on uh, yes. up to date.
En gima mm.
i, nini if i de data pile. You know, kaka kichiemo pile ma wach ni of course nitiere seche moko ma days moko nyaka loko kigine ni but uh, en gima nyaka ifide data pile koro en ma consistency mar ng'ato
I think mano ber kabisa from Wejwang. Anyalo paro kaka janol mara ndalo ma koro nopuonjwa janol cha. You write everything gimomori ndiko kacha ng'ama Yes, yes, ti- yeah. just keep it there. Eh, in fact koro DTT kar personal development kaka kacha en gi kuma inya ndike mago ni an kawuono mae gimotimre na maber mae gimomora kawuono ma gi- ma owang'o iya to kawuono awinjo kama iketo kacha
Now then it can be a big bang that uh, ienda ikawa mtu ame access your information, atajua kila kitu kwako. Onge nganyalo access. It's a uh, data protected password dong kwanza nyaki login nyaki kitu me password ni ober lakini jonjore ok nyal hero but koro jonjore ok nyal hero ninyo na nego ngane ka dhi ketka kech koro un gi evidence uh? but then again uh, Eh? Of course, Jonjore, they'll always try to find their ways. Huh? But uh, like I said, uh, ntere data policies manikacha koro mondo ng'ato oyud information ni en gima tek ahinya. Mm. Mm. Mm -hmm. Jonjore to obviously gibotemoga pile. Mm. Eh.
ah, sero kawani koro ngwajuang kamoro amora mitire wang'e anako poni wan kande kaachiel kod uh, janen mabende oketemane chunyonagi TV kandi wang'e ni to Po nono ni wan kae gi ng'at ma bende digomb tiyo gi appno mar DTT, to iwachona. To e weche mag transport sector ka ndieni, kata mana weg joriemb jomburko kata mana jo pikipiki business, to odhi ochalo na. Iwacho ni weg joriemb ang'o?
Geche kata mana tuktuge, jok matiyo e ndara. Ah, ing'e ni
okay uh, dtt en gi different features like i said earlier ma fit uh, different user needs To kalure gi nini uh, different uh, achni careers ama ni mwantiere tije mopogore opogore mwatimo to inya tiyo kode in different ways awach ni an maybe atiyo kod an creative brand leader anya wacho ni kawuono uh, jo communication atimo godo kama kama kama this is what we've done this is how many people we've reached uh, jo marketing awach ni kama kama this is the number of partners magis on board mm -hmm. Uh, kendo awach ni on my personal side koro kaka now the PD team awach ni ah, kawuono gokinyi ah, mondo e class kama to this is how much I'm done with my work this is what I need to do um, maka maka ma pok atimo I have to catch up with last week work ma be ok atimo koro inya tiyo kode e yo mopogore opogore koro awach ni ka in ja nini eri wacho joboda ama anyone in the transport sector Koro ing'e ni ginya tiyo gi of course ginya tiyo gi their personal development gi nini to ko- kok jo nini kok personal development tracker to maybe ing'e ni gin ga gi their own awach nang'o uh, ineno kaka jo PSB gi iyudo ka en nini mar ng'ato achiel but koro ji mopogore opogore ma operate hmm. koro awach ni kose gini ne okete e system kacha ni an gi nini ma kama kama to gari namba ni kelo na marom kama gari ma namba ni kelo na marom kama koro inano o track godo each individual gine ni kaka timo same way uh, kaka wacho ni o track each individual uh, in the organizational setup kata company ama okay basically organizational ama kampuni nini madongo dongo gi i track individual you know, awach ni koro kaka chunyo na gi tv uh, ah, awach ni james uh, this month james uh, magi eh, jok mose host e studio te uh, to ma nini mosekelonwa marom kamae you know, koro like e, each individual contribution i track godo ni ah, ng'ane ne timo kama ng'ane ne timo kama to ma, ma en chien gimoro ailano. Koro same way in the transport sector, in the yeah.
Thank you so much. Erokamano maduong' ahinya eh, maduong' kabisa kabisa kuom miyowa kacha itimonwa kacha eh, gima ber kabisa kendo lero janeno. Ponono ni in kacha gi gombo moro amora mondo mi ing'e mathoth kotudore kaachiel koda App mar DTT to inyalo bende chopo e apise maggi kata mana bende neno kama gitiye. Kapok watieko nadhi mi kacha uh, mondo inyisna janeno ni to iyudogu kanye to ka un social media to iluongou nang'o to ere kaka ng'ato bende nyalo chopo maber kabisa. Koro ka ing'iyo flyer kacha Ah, kia kata ka in gi mano kanyo An kode kama.
ya koro ineno kanyo piny kanyo if you want to get in touch with us koro our website eh, mokwongo no we have uh, developmenttrackingtools.com then maluwe en tiktok at development tracking tools facebook wan gi nini ariyo wan gi pages ariyo we have dtt page and we have uh, nini development tracking journals then Instagram wan gi DTT underscore tools. Uh, LinkedIn and development tracking tools. Alafu WhatsApp ama kata kidwa gochonwa en nono abiriyo ariyo nono ang'wen adek auchiel achiel mm. nono auchiel wow. 0720 436 106 Iro kamano maduong' ahinya hapa ni winjo kata maler kabisa magi nembni ma bende koro nyalo goyo Wan bende kacha gi screen kacha odhi keto ni kacha nemni kacha kod flyer mag DTT mondo mi ng'e ni to ere kaka inyalo yudo. Ma en gima benya korongo joma bende koro osechopo kandi Luland kandi achiel kuom chenro ma bende wakelo ne kacha mondo mi med kete mondo chuna gi TV kandi wakelo ne jolony kachiel kod jogo ma bende koro ni ohala mondo mi giber gima ni to chalo nade koro mga jwang. Med kete mondo chuna gi TV pile ka pile chakre saa adek okinyi nyaka kendo mana saa apar odhiambo kama wakelo ne kacha chenro mopogore opogore. Chenro maga gin kaka duond onagi, wan ga guch siasa kaachiel to wan kata kaachiel koda uh, wan kacha wan gi duondo nagi aguch siasa nyakoro mga jwang kaachiel koda chenro mopogore opogore nyakoro mga jwang mabende koro watimo kelo ni kacha kwamini to chalo nade med kete chunyo nagi tv luwe facebook page mago ma chunyo nagi tv kate dhi e youtube page marwa mar chunyo nagi tv e subscribe kaka achiel kuom chiwo support mari ne Chuny Odagi TV kimedo ero chenro ma bende wakelo nyaka romge jwang', Facebook Chuny Odagi TV, TikTok Chuny Odagi TV, ka timedo luwa ponono ni bidwa mondo ichop e studio kandie to wayieni kendo warwaki. Ko kamano ero kamano maduong' ahinya eh, Chelsea kata Chelsea.
Machiegni be Eh, erokamano Jana kuom nyaka wa rwako.
track, sawa? Ah, Ave labda gidhie fe- socials wakacha gi follower gi da- gidhie web page gi many app giti godo giwinj kaka app no chalo negi mondo ginya miyi feedback kaka app no tiyo negi erokamano maduong' ahinya ne mumo kaachiel kod felix te kamera mara mag student krongo e jwang' mabende oneno ni yudo e pichani achiel kachiel kawuok e studio mag tunana gi tv kaachiel kod midusa machendo ni Nelson Mandela okore ma bende otemo matek mondo mi chenro ochop nyaka kamoro amora ma intiere nyaka rum gajwang' e yono makare. Mane tayo chenro ne en an Steve James Nyakwar Nyaronyi One. Wanere kanyo kendo odiochieng' machielo. Orito masana.